Yekemîn welatê Ewropayê ku nûnergeha birêveberiya xweser li paytexta xwe bi dilgermî qebûl kir, Swêd bû. Tirkiya ku serêkaniyê dagir kir, Swêdê bi dest xwe re hinartina çekan bo wê rawestand û bi dengê bilind ew şermezar kir. Serê çend salan e ku di navbera birêveberiya xweser û Swêdê de têkiliyeke baş û mukum li dar bû. Swêdê ji her hêlê ve pişta vê herêmê digirt û destê dostanî û havaltiyê dirêj dikir. Lê çend rojên dawiyê her wekî li helwesta xwe zîvirî be û ji bo ku Tirkiye ya dagirker razî bike, hikumeta Swêdê gavekê beropaş vedigere û pesn û şabaşan ji Erdogan re difirîne. Endamtiya NATO'yê. Piştî şerê di navbera Rûsya û Ûkraynayê de, Swêdê bi lez daxwaza endamtiyê ji NATO'yê kir. Lê Tirkiya ku endama NATO'yê ye, ev daxwaza Swêdê fermî red kir û got, Heta hûn desteka xwe ji bo hêzên bi rêveberiya xwe ser nesekinînin û li kêleka me rû bi rûyî wan ranewestin, em qebûl nakin. Loma Hezîrana du hezar û bîst û du yan li civata NATO'yê ya Madrîdê di navbera her du welatan de rêkeftinek hat danîn û êdî Tirkiyeyê endamtiya Swêdê qebûl kir. Piştî wê rêkeftinê, Swêdê qedexeya li ser hinartina çekan bo Tirkiyeyê rakir û roj bi roj ber bi daxwazên wê ve hat. Herî dawiyê Wezîrê Karên Derve yê Swêdê Tobias Billstrom ragihand ku hikûmeta Swêdê ya nû dê xwe ji yekîneyên parastina gel YPG û Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ve de û bi dûr bixe. Billstrom piştrast kir ku armanca welatê wî tenê endamtiya NATO'yê ye. Duh Sêşemê jî li bajarê Stenbolê Serokwezîrê Swêdê Ulf Kristersson bi rekdiyarî pêşkêşî Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyib Erdogan kir û got, Dawiya vê salê û destpêka sala bê, ji bo nehiştina terorê em ê bi Tirkiyeyê re çend gavên nû biavêjin. Ji bo ku makaqanûna welatê xwe li gel daxwazên Tirkiyeyê yên nijadkujane biguncîne û biguhere, Parlemana Swêdê şazdê vê mehê ji bo dengdanê civatekê li dar dixe. Şermeka mezin e. Li dor vê mijarê parlamenterê Swêdî Kadir Kasîrga ji platforma Targetê re axifî û helwesta hikûmetê wiha rexne kir, Daxuyaniya wezîrê karên derve ji bo me şermeke mezin e. Kasîrga piştrast kir ku raya giştî ya Swêdê dê vê yekê qebûl neke û da zanîn heke Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê aram û ewle be, Swêd û Ewropa jî dê ewle bine. Nûnerê birêveberiya xweser li Swêdê Şiar Elî bi daxuyaniyeke taybet ji Targetê re got, Daxuyaniyên wiha pir xirab in. Elî ji hikûmeta Swêdê daxwaz kir ku miletê Kurd neavêje ser maseya bazarê û da zanîn, li ser xatira Erdogan, Swêd pêl prensîbên xwe dike. Lê li gor lêkolerê Kurd Şoreş Derwîş, piştî ku cihê xwe di NATO'yê de misoger bike, ne dûr e, Swêd li xwe vegere, lewre sedem çi bin jî, kesek dê nikaribe dewleteke endam biqewitîne. Li gor te, siyaseta ku hikûmeta Swêdê aniha dişopîne, tenê demkî ye, yan jî, Wê û Tirkiyeyê li hev kiriye û êdî jê venagere nêrîna xwe bi me re parve bike.